Kwalayani eka Dumisani Maluleke layani na mahungu ma awara liyani ya khume, U ri na mina matimu cause hi nga sungula awara leyini ya nkaye hi ta va karhi hi gimeta hi awara leyi na mina ni nga yi tiviki eka siku ra namuntlha wena miyingiseri risimu leriwani i risimu leriyani ra Halala ra Rito Gustavo eka siku ra namuntlha a ni fambi ni ri nexe kambe ni famba na un'wanyani la nga ta karhi a haxa nongonoko lowu nga ta kha wu nghena hi Sonto wa nyanyulo wa rirhandzu eka siku ra namuntlha wena miyingiseri a ni fambi ni ri nexe kambe ni famba layani na un'wana u nga ti tivisa hi yexe minjhani.

ku va hi fika 8 years ya vuhaxi kwala ka mala fm se Ya. ta va karhi hi famba swin'we mi nga ka mi- mi- ni mi interview hi ta va karhi hi haxa swin'we vayingiseri va hina mi ta mi langutiseni leswaku xana eh, nyanyulo wa rirhandza u karhi u fambisa ku yini kwala mi ka mi bela riqingho karhi mi hi sendela eh, kwala yani voice note kumbexana text ya n'wina eka whatsapp ya hina ya 083 586 6666 u kona lawani eh, Yes. mr lava boy laatiyakuyela kahlekahle nangonoko lowuyani u ya kha u focus ngokayini no ya um nongonoko lowuyane Mm. i nongonoko wuntshwa eh lowu nga ta focus ka timhaka ta marhandzu lowu nga ta vuyisela rirhandzu evanhwini phela minkarhi yin'wani vanhu va va famba va famba ku va na ku holova mimitini van'wani va luza ku tshemba ka munhu wa vona so ya ku na vanhu lava nga singile i g mina mara ni nge ti laveli munhu me ni ta va ni ka ni pfuna vayingiseri ya lava a ni munhu vanhu be- ko tala ka kona ni Eh. va ri loko munhu a faneke a dyondzisa vanhu hi rirhandzu u faneke na ye a kha a ri tiva rirhandzu swinene laha hi le kaya ka rirhandzu laha Hi le kaya ka rona. tshama hansi u yisa vana mhani Hey, wa tiva wena mi yingisela swi komba ku vanhu va ta fa- hi faneke hi yingisela kahle kahle Ah, eh, ah, swo boha ah laha ku na choice laha eh. Mm. ku yingisela Mm. Ah, mara laha ri ntsongo mara hi rirhandzu Mm. kalo kalo Ah, yi Rio manyana. Qoqo. Ah, yi manyana wena. wena mixeri hi wona u nst um kwalayani mukhavelo ta va ka famba na wena kwala ka nyanyulo wa rirhandzu xana wena I ncini leswi nga swi langutisela kusuka kwalayani eka mhaka leyi ya nyanyulo wa rirhandzu? Na hi lava ku tiva. Phela van'wanyana vayingiseri hi ko tala ka kona eh vo titwa nga okay ku na rirhandzu mara leswi va fanekele va swi langutisela ku yini a ni a swi tiveki. Se hi lava ku tiva ku i ncini lexi mi kuma ku mi xi languseleni kwalaya hi lava ku twa eh kahlekahle leswi mi lava ku swi vutisa kusuka kwalaya eka brother Mkhaweli i ncini ka siku ra namuntlha wena muyingiseri eight years ya vuhaxi. eight years ya vulaha xi na mehe e na cancer yi ku va ni ri party ya matimu ma so a phela ni fike hi nkarhi wa kahle ngopfu tolo a yi tlelanga na br- na black coast yi kha hi tirha Ah, hi tirhe ngo no like mara ku lava ntiyiso it's, it's a blessing for mina ku va ku va ni ve party ya ya mala f m ya le kuleni swinene le kuleni swinene na cancer Ah, i hope na na vafambisi va xitichi va le ku yingiseleni so ya matimba lamakulu swinene ni mavoko ni ba mandla ni ka heyi vakulukumba a yini mahlweni ni tirha mitirho ya vulavula ya ya vulavula at least we fika laha u kha kota xitsonga Eh, ai, ma- ah, we kambe a swi nga ndli swona a swi nga endle Eh, na mina mara swi a swi swi- ai mara redzi a mara se na xi tiva ndzi tiva na tingidi tingidi i guess ku ri la ka mali fm kahle ku vulavula ntiyiso va trainer ya va tirha swinene Mm.
swinene bcause ani loko ku nga ri swona hina van'wana hi nge hi nga fikangi kwala hi nga fika koka siku ra namuti bcause munhu wa suka ka xitichi xo karhi mi kuma ku hayi u twa nga ri wa swi kota ku haxa kasi loko a fika Ntiyiso. kun'wana swi vona ku hayi a ni nga ri swi koti mm. Mm. ntiyisi ngopfu sweswo mm, ntiyisi ngopfu n'wana mhani se nyanyilo wa rirhandse
sweswiwani phela ku na mhaka ya social distancing leyi nga vuriwa hi president eh. ende ve te ku tswatswanana ku khomana swi endliwi na ku hagiwa swi ku endliwi se loko ka hina ka ku va mhaka ya rirhandzu swi sweswo swini swa njhani ka nyanyilo wa rirhandzu leswiya i swi ndlana munhu wa wena loyi tiva i munhu wa mehe leswiya swa swi tiva njhani hayi a ni wa swi a ni ku na munhu la nga vukatini a swi endli na munhu wakwe se loko a ri vukatini ke Lang no, uh, let's say a wu le vukatini mara wa swi tiva ku i na munhu wo karhi loyi nga na ka ka relationship na yena mm. yes i nga swi hayi ku i ta nghena laha i huma i lava ku dlaya leswiya swo nghena laha i huma i nghena laha mm. that's why ku na xiphemu xin'wana xa ku i rhandza mali mm. laha i fonaka ku no hayi na ta byela black coast ku na n'wi rhandza i mivhino leyi ya minyoko i kombisa swa ku ni nga hanyi

heyi a na mehe leswiya swo khida handle ko mara handle ka sweswo a ni nga ta lungha a ni veri ku nghena eighteen ku ya henhla le Mm. ende mama hi nga kome se fika na mama hi mameza ma fika Mm, na ha ri ntsongo swinene mina a ri na fifteen ne Mm.
hayi mari tlarihile
mara ma ni fita fifteen eya Eh, no hayi ma ku fita hi ta kwi ya hi le mabolo a ni a ni malembe mabolo ma chekise eya o mabolo va kuma munhu a ri na ti-id ta fifty Mm. andlwini Ma va vona ku bola.
imagine loko va khoni va ku byela ku na 23 years u nga themba
Arendzi, va ta ku banyana vaseketeri va team leyi hayi mani vulavula hi tip mi vulavula hi khuni Eh, a ni vanhu lava va n'wi sirhelela misa luya aredzi vona Mm. kasi lawa ve ri happy birthday

a xi tikombi black cost ku xi huma hala ka a bungeni xi huma hala ka hina black cost hala ku huma swi swa kahle na ku Huma swa halena mara na ku haleni ku kahle xer like na mi ni kholerile kholerile nyana vhiki ro sungula mara se hava se amani kholeli na eyi wena vuyingiseri kumbe nhlana timinetse kumbe awara liyani ya khume a hundzile awani ta va karhi hi vuya karhi hi ya mahlweni na n'wina ku chivirikani